Unofanirwa kuva nepfungwa dzino andastenda vanhu mukati meukama, mukati mekurarama. Vamwe venyu muri vheri bhita, makagumbuka, munotsamwira vabereki venyu nehama dzenyu vasingadi kusapotai mumatare. vamwe vacho munotosvorwa zveshuwa munotukwa nenyaya dzematare but ndada kuti nhasi umbohodzeya mashoko angu aya ekuti izvo hazvisi nyore kuti munhu anozviendera kuchechi anu akagamuchira jesu anu pamwe anotova nechigaro muchechi wongomusvikira wotanga wamuudza kuti ndine mudzimu ndikutoda kutoti mubike doro ah inini kutaura chokwadi pandanga ndiri kuchechi dai munhu akandivinga achidaro ndainetsana naye ende ndaivata ndichinamata ndigofasta ndigoenda kugomo kunoti mwari pisai satani wauya mupenyu wangu saka iwe ukangofunga mafungiro awaitawo nguva iyoyo you evolved mudzimu ukazobuda pauri and it was you handiti hamuna kuevolva musha wese saka tinoda kuregerera dzimwe hama dzedu dzinonamata dzisingafariri zvematare torega kuvatarisira kuti vapinde mazviri vatiitire zvinhu ndosaka tichiti matare ndeemuridzi nemudzimu. Mudzimu wozopinda musha at the right appointed time. Hazviiti kuti ungazoshaya support nguva yacho yaibva. Chinodiwa nemudzimu pokutanga kakumbo kuumba ukama newe ndosaka uchibvisa futi vanhu ivavo uchiita kuti kuti vaome musoro vasakusapota kozi unenge uchida kumbotaura newe uri wega saka unoda kuregerera vanhu vanongo vasinganzwisisi chivanhu usava expecta kuti vanzwisise mwakanzi une dzimu remusha akutotanga kuto exeta power mufamily aiwa rwendo nderwako iwe unofanira kungosimba nematare ako in the fullness of time Zvinhu izvozvo zvinogadziriswa musha nekuti mudzimu haufanhi kungoramba uchitekaidzwa nemunhu one 20 years munhu achingotekaidza matare ake mumusha musati maitika zvinoitika. Mudzimu ukamutekaidzira ukafamba rwendo pane paunozovhurira kuti zvichitaurika mumusha zvigadzirike dzimwe nguva zvinovhurirwa through kungoti vanhu vanoti ngatiunganei timbofamba mofamba mudzimu unobuda. kwamafamba zvotogadziriswa mudzimu wotonzi ngaubikirwe doro nyaya iyoyo yotopera saka iva munhu ane patience dzekuunderstanda kuti dzimwe nguva uri pasizon yekuti unofanira kunge uri wega uchimbodownloada matare uchimbosimbiswa futi nokuti mumusha munenge mune vamwe vanhu vanoroya zvinee ukamhanyira ungoti uchingoti uchingosvikirwa uchingotanga kusvita bute womhanya kuudza vanhu vese vomumusha ndine mudzimu unogona kufa avo vekuchechi vari nani zvavo vanotongoshorawo kusiya wakadaro vononamata kune vanoti vakatonzwa kuti une mudzimu vanogona kuuraya ende mudzimu unenge uchiziva izvozvo saka pakugadzirisa matare unotombogadzirisa uri wega ugofamba nasahwira wako wambofamba uri wega wozotsvagirwa sahwira kwete zvekungoti wanzwa kuti apo panoridzwa ngoma pane munhu anopisa watovako unokumbirira futi ugoita jeni iyoyo rekutsvaga sahwira ini pandakawana sahwira wangu ndakamuwana ndangoenda kudzimbabwe ndisina kana kumbo kumboziva kuti ndakananga papi handina kutsvaga online handina kudini ndakasanganiswa naye dzimwe nguva unosangana nemunhu nedzimwe nzira so nzira dzatinosangana nevanhu dzakasiyana saka Unoda kuregerera vanhu vasingadi kumira newe mumatare vemumusha wozviitira matare ako. Sahwira akati aiwa ngatimbo ngo, nga, mi, kana makope auya emafuko sahwira oti aiwa ngatichibika idoro redu wobika uri wega wotopfekedzwa mafuko kwasahwira wazopinda mumusha mafuko iwayo ozorodzwa Wazoenda mumusha mafuko iwayo anozorodzwa musha otenga mafuko obikira doro mudzimu wavo mafuko otengwa mumusha aya ozorodzwa wakushandisa mafuko atengwa nemusha zvine mastage zvechivanhu and hazvina time frame yekuti within six months unenge wadai aiwa zvinosiyana zvakafanana neimwe midzimu yekuti unotouya wogara ugoomberwa ugodii hautaure haunzi taurai nhasi umwe mudzimu unotaura after one week umwe mudzimu unotaura ipapo ipapo umwe mudzimu unotaura after two years umwe mudzimu unotaura after five years uchirwa hondo dzavo vakanyarara nokuti unoziva kuti ukangotaura mwere inogona kufarisa ichibudisa zvaunenge wataura kazhinji kana musha mune hondo mudzimu unoramba kutaura nekukurumidza uchimborwa ozoti wapedza hondo idzodzo wakuvhura muromo kutaura Zvose zvese hazvimhanyirirwi, hazvimanikidzirwi. Zvinoda patience zvematare. Hazvidi dzungu, hazvidi hazvidi kuita paphysical zvoda kuita uchinzwa moyo moyo uchiconnecta even waenda kudarira sahwira panofanira kuva neconnection nemoyo wako nemweya wako uchinzwisisa kuti aiwa zviri kuconnecta kwete kuti zvingova physical ndakaitwa chakati ndakaiswa takaiswa mubikiro makaiswa mubikiro mukanzwei mubikiro mukaonei mukanorota here hope kana achitaura kuti kana waenda kumatare ukadzoka unofanira kurota Nokuti dare kamudzimu inenge irimo mudare imomo saka chokuzotadzisa makope chii iwe wabuda musha wasumira dare ndichamboenda kwasahwira wosvika kwasahwira wobatsirwa makope ari kufanira kupatsanura ende dzimwe nguva unogona kunzi nasahwira geza two days wonosvika kumakope wonzi mazuva mashanu iwe hauchateedzeri two days dzasahwira kana nokuti mudzimu wauya wati five days Zvoda kunzwisisa zvechivanhu. Zvoda kurega kurikuruta vanhu kuti uyai mumire neni mumatare angu. Hama dzangu ndinodzikumbirira hadzisapoti. Ndoimwe yandaida kutaura aspect iyoyo kuti ivavo vanhu vanenge vachito vasingatodi kuzvinzwa zvauri kutaura zvechivanhu vanokumbirirwa kuvadzimu nokuti dzimwe nguva vanenge vasingatozivi Ibasa rako zve kuti paunobata matare unokumbirira hama dzako dzemumusha kuti zvauri kurapa wopa nyama yako zvirapikewo mumusha. You are like a chain breaker kana uri gifted child mufamily. Ndiwe unozopunyura uno urombo hunenge hwakabva kumakore ose unodziupunyura pamwe chihure Imwe misha yakatukwa nechihure zvekuti kunongozikanwa kuti mazitete aihura, mazitete rimwe, mazitete emazitete aihura. Zvosvika pauri iwewe wotomboona zveshuwa varume vachikutevera too much. Wosvika ipapo woti aiwa inini izvozvo ini ano handichaiti mudzimu uriwo wokubatsira kudambura tambo iyoyo. zvototangira pauri kuti magenerations achauya ese hakuchina mweya wechihure hakuchina mweya weurombo eh, hakuchina vamwe vanotaura kuti kumusha kwedu munhu akangoroora anobva atofa saka kana iwo nechivanhu ibasa rako zvekurwisana nehondo iyoyo kuidambura tambo iyoyo uchidzidziswa nemudzimu zvokuita uchifamba chose chaunokunda uri mupenyu wakundira iwewe wakundira musha wakundira dzinza rose Hondo yose yawarwisa ukakunda wakundira dzinza rose. Chikwambo chose chawazorodza chawashaisa simba wachibvisa wachitununura kudzinza rose. So it's not just about you as well. it's about the whole collective the whole family the more we heal ourselves sevagaro the more we heal our families the more we heal the nation as a whole because kana misha yose ikanzi midzimu yasumuka yarapika yagara panzvimbo yabvisa huroyi midzimu yabvisa hurwere mumisha kungofa kusina tsarukano midzimu yabvisa hurombwa huroyi chihure zvese zvabuda mumusha mublood line kureva kuti nyika yedu inodzokera panzvimbo matendwa